Ku hava n'wanuna na wun'we la misaveni a pfuka ku nampundzu a ku nhlongola nsati loyi wa n'wansati a famba a tlhelela ka vona or nsati wa mina teka tibege i teka hinkwaswo i tlhelela ka n'wina a na ha ku lavi munhu a nge suki la suka kona a famba vo ma five hundred kilos. a ku ni ya mutini wa mina ni ya hlongola nsati ku nga ri na reason munhu a nge tlhavi xikhale xa movha a chela petiroli ya two thousand a ku ni ya kaya ni ya hlongola nsati a khandziya bazi a hakela four hundred rand kumbe three fifty a ku ni ya kaya ni ya hlongola nsati ku nga ri na reason. xi kona xivangelo loko u languta ku vavasati vo tala loko vavanuna va ze va mi hlongola number one i hlongorisa hi vugelegele number two i hlongorisa hi lexi nomu ku vulavula ngopfu number three a mi hloniphi vavanuna va n'wina a mi va respect number four vuyada number five mi karihela vavanuna loko mi ri vanhwini a mi va hloniphi vavanuna va n'wina n'wanuna a nga veki rito emutini wa yena loko n'wanuna u zama ku vulavula i ri mehe no loko n'wanuna a zama ku komba ndlela i ri mehe no mindyangu yo tala vavanuna vo tala la ka xanisekiwa vo to ka va nga mi byeli. Van'wanyana vavanuna va le swikweletini hi ku nghenisa hi vavasati hi ku n'wansati fika a byela nuna a ku a ni lava xi xo karhi loko n'wanuna wa vanhu wa ala ku endla xi xexo i ta chingeriwa a hlayiwa hinkwaswo emahlweni ka vanhu i va nghenisa swikweletini n'wanuna wa vanhu. I vi leswi a swi endla yini? N'wanuna luya a tela hi miehleketo yo o munhu loyiwani a hi yena hi nga ta hanya swin'we. Wo teka swilo swa wena u famba u ya ka n'wina. Kumbe n'wanuna a ku hayi, ku va ni endla leswi, i ku famba ni ya ni ya kuma muhlekisani handle ni ti tshamela na yena, ni ya ni ya ti hanyela kona. Kumbe ni ti kumela xigangu, ni hamba ni ya xi vona hi ti-party time. wena nga va a nge he vi na mhaka na wena hambi wo xi nga endla yini yi lo pfala nomu a miyela ku huhwa hi ku van'wanyana vavanuna ti-pay ta vona loko va hola n'wansati ta teka khadi a fika a dirowa mali a endla endla mixavaxava ku nga ni leyi hinkwayo n'wana wa vanhu i pfumala no xi ku xava twenty four yinene twenty four yinene a ya ti hungasa na van'wani vavanuna va tintswelo. kumbe a ti fanela ku na hina hi ti nwela sweswiya a ti tekela two hundred a ya xava a swi tiva ku swilo leswiya u ta swi paka la loko a chayisa kumbe hi weekend u ta fika a ti mix-ela a ti nwela a vitana vambirhi vanharhu vavanuna ku tshama ku nwiwa loko a vulavula hi mali ya swona wo tshikiwa n'wana wa vanhu. Loko van'wani vavanuna va ri ku tlangeni ka ncuva le va ti khomele mabodhlele yena u ti nwela mati hi mhaka yini hi ku xanisiwa hi nsati vavasati vo tala va xanisa government mi fanele mi yi vona pulani mhaka ya mhaka leyo he mi ri vavanuna hi vo va xanisaka vavasati mi fanele mi yi tekela enhlokweni mhaka leyi. Vavanuna vo tala namuntlha ni vulavulaka va le majele van'wani va le masana va le moya wu nga vuyi hi ku xanisiwa hi vavasati van'wanyana vavanuna loko a zama ku karhala nyana kumbe a sorry ku khalima nyana nsati swa ku ta tsutsumela maphoriseni maphorisa va teka va ya rhwala va ya pfalela. ivi n'wanuna wa vanhu a va na criminal record se loko a hume jele kwalaya ka malembe mambirhi or manharhu ivi a nga ha kumi ntirho loko a nga ha kumi ntirho ivi n'wansati a ku yini mina ni nge swi koti ku tshama na munhu wo ka a nga tirhi ivi a famba a ya ti lavela van'wani vavanuna a ti tshamela kona n'wana wa vanhu a sala laya a hlupheka i kuma ku hi wena i nga swi endla ku munhu luya a ya jele. hikuva yini hi ku ala ku khalimiwa that's why mi kuma ku minkama yo tala vanhu vo tala loko va vona ku swilo leswiwani swa va tsandza i dlaya nsati a dlaya vana a hetelela a ti dlaya hi ku government va koka milenge va va vanuna a va va tekeli enhlokweni majele yo tala ya tele la loko u languta xivangelo xa kona. i kuma ku 20 percent or 30 percent i mhaka yini va khomiwe hi mhaka yona va ri va xanisa vavasati na vana mara xivangelo nkulu ti-social work na maphorisa a mi yi mi ya lavisisa ku mhaka yi sungule kwihi n'wina mo tekelela ku tsutsuma mi fika mi rhwala mi ya pfalela ti-social work ivi mi tsala mapapila mi nyika maphorisa ku fambani mi ya n'wi khoma mi ya n'wi pfalela i xanisa vavasati i xanisa na vana. Vavanuna vo tala va rila xirilo xikulu siku na siku hi mhaka yi ya ku xanisiwa hi vavasati van'wani vavanuna va pfumala va pfumala na swimbalo swinene swo mbala hi ku loko a hleketa ku xava nyana mpahla nyana nsati o chiki i ta heta mali loko n'wanuna a ku za ku zama ku lunghisa la nsati o chiki i ta heta mali.